Hallo a wëllkomm bei Méi wéi Sex! Welcome, welcome! E Podcast, wou mer all Woch iwwer Theeme ronderëm Sex, Bezéiungen a Kierpere schwätzen. Mir schwätzen haut iwwer Dates, och nach Rendez-vouser genannt op Lëtzebuergesch. Den Dude suggeréiert tatsächlech als Definitioun vun Dates Verabredung an Treffen an zweetens jemand, mit dem man ein Date hat. Ah, dat heescht treffen u sech an awer och d'Persoun. Jo, dat ass wouer. Jo, wéi am Engleschen, mee et huet awer nach näischt mat enger romantescher Intensioun oder enger erotischer Tintensioun ze dinn. So. Wat fir déi meescht Leit am däitsche Sproochraum oder lëtzebuergesche Sproochraum éischter d'Associatioun warscheinlech mat Date ass. Yes. Jiddefalls ass dat eist Thema vun haut, eis méi genau unzekucken, wat dat iwwerhaapt bedeit an. Wéi esou een Date kann ausgesinn. A wéi ee Leit op Dates freet. A wéini. A ween. Dat hei ass méi wéi Sex. Mam Kelly, mam Tessy a mat mir, dem Anne. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Mir schwätzen all Woch iwwert en anert Thema zur Sexualitéit. What the hell to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Vu wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen, bis hin zu Sexpraktiken. Au! Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. D'Idee fir deen hei Podcast ze maachen ass entstanen bëssen doduerch, dass ech,

jo, méi doriwwer gewuer ze ginn, wéi dat funktionéiert an esou e bëssen d'Hemmschwell ofzebauen och. An dat war och deen éischten Effekt dovunner fir mech, well einfach, jo, Är Erklärungen ze héieren an Är Erfarungen huet tatsächlech einfach e bëssen esou dat Ganzt demystifiéiert, beziehungsweis, deelweis hëllefräich Tipps ginn, déi een eben huet, wann een dat scho säit enger Zäit mécht, an esou Fettnäppercher, an déi ee vläicht trëppelt, wann een nach keng Erfahrung huet. Mee. Dat ass schwéier soen, mee ab iergendswann am Laf vum Podcast, esou an der zweeter Hallschent, ass et méi ëm dat konkret sech dann treffen gaangen an Generell och einfach hu sech déi Anekdote vu sech schreiwen a sech treffen, déi schif ginn, accumuléiert, wat eng fir eng Persoun, déi schonn eng gewësse Hemmung huet, dat ze maachen, vläicht e bëssen ofschreckend wierkt, well et esou, jo, Ängscht bestäerkt, dass een do einfach ganz, ganz vill Zäit investéiert an Energie. an da kënnt näischt eraus. Näischt eraus kënnt mhm. oder ja einfach net so oft wie wie en sech dat gif hoffen. Ja mir hunn natierlech gezielt déi Geschichten erzielt, déi bësse méi witzeg sinn äh, an dat sinn tendenziell tendenziell déi déi bëssen weird sinn oder schief gange sinn. An also ech denken effektiv a menger Erfahrung an och an der Erfahrung mat deene Leit, déi ech geschwat hunn, ass et schonn éischter esou, datt s de en éischt Treffen hues an dann dono denks, jo okay, dat war elo okay an da gees de erëm heem an dann trëffs de dech vläit net erëm fir zweet oder nach zwee, dräi Mol an da mierks de, du hues net esou vill Gemeinsamkeeten oder du sichs vläicht net dat selwecht. An ech mengen, et ass wichteg dorobber virbereet ze sinn, also datt s de net mat ze héijen Erwaardungen eragees. Well ech menge wat geschitt, wann een esou Dates huet, wou een déi Persoun virdrunner ni gesinn huet, also esou Blind Dates quasi, an obwuel een da schonn mat hinne geschwat huet, op der Dating App also mat hinne geschriwwen huet a Fotoe vun där Persoun an esou gesinn huet, huet een esou e Bild am Kapp. Yep. Quasi wéi déi Persoun ausgesäit, wéi déi Persoun ass, wat fir e Charakter se huet. An dat Bild stëmmt ni ganz openeen oder heiansdo och guer net openeen, mat deem wéi déi Persoun da wierklech ass. Sou, dat heescht am Fong kann, kann déi, dat Bild bal nëmmen enttäuscht ginn, egal ob elo positiv oder negativ. Also du kanns natierlech och Jo. positiv iwwerrascht sinn an me- mierken sou, oh déi Persoun ass vill méi interessant oder cool wéi s de gemengt hues. Mhm. Sou. Mee ech mengen dat ass eppes wourop een sech kann astellen, wann een na ni déi Persoun am analoge Liewe gesinn huet. Ech als ganz pragmatesch Persoun giff wahrscheinlech dorun erugoen, andeems ech mer soen, ech investéieren esou mann wéi méiglech Zäit doranner, mat enger Persoun ze schreiwen. Ech schreiwe just dat Allernéidegst, fir ze wëssen, ob et derwäert ass, fir op en Date ze goen. Dat heescht, ech géif mir e puer Froen iwwerleeën. oder Themen, déi ech gif uschwätzen, einfach fir ze gesinn, wat déi Persoun dozou seet. Amol net onbedéngt fir mhm. ze gesinn, ob se genau dieselbecht Meinung huet wie ech oder ähm, genau dieselbecht Usichten huet oder genau dat seet, wat ech mer wënschen, dass sie seet méi einfach nëmme fir vielleicht ze kucken, wéi se argumentéiert oder mhm. wéi se sech ausdrégt oder wéi reflektéiert ze ass. Mhm. An dat wär da sou eng Saach vun, ech weess net, sou schnell wéi déi Persoun eben dorop äntwert oder och wëll Saachen iwwer mech wëssen. An ja, dann giff et fir mech missen direkt iwwergoen zu sech gesinn, sou, well mhm. dat was du grad beschriwwen hues mat besteet eng Méiglechkeet, dass de enttäuscht gëss, well déi Persoun net deem entsprëcht wat se der virgestallt hues, dat ass och eng Erfahrung déi ech scho gemaach hunn eng Kéier an ähm, dat war zimlech Crushing. Mir hunn Woche laang geschriwwe gehat an ech hunn ugefaange Gefiller ze entwéckele fir déi Persoun an dunn hu mer eis gesinn an et war einfach esou wäit fort vun deem Mënsch deen ech am Kapp hat oder et huet einfach esou anescht ausgesi wéi op der Foto an et war e bësse fir mech wéi wann ech dono eng Trennung hätt, wéi wann ech misst déi Persoun déi ech erfonnt hat ähm, goe loossen sozusagen. Woriwwer huet Dir Iech da geschriwwen? Ähm, dat war eng Dating-Säit. Okay, eng Säit. Mä ja, das ja. Also ich kann, ich kann deinen pragmatischen Usatz verstoen. Also ich mengen einfach du, du hues lo grad erwähnt, dass een heiansdo op en Date geet an huet een eng gut Zäit, mee et féiert zu näischt. Ja. An dat ass fir mech schon mol positiv sou wanns yeah. de einfach e guten Owend hues oder yeah, yeah. puer schéi Stonne mat der Person verbringst. Och der Wert an dann sech net Also dat wär op jeden Fall et méi der Wert wie wanns de einfach schon no 5 Minuten wees okay äh, ech wëll wirklich net weiter mat der Person schwätzen yeah. so, weil ich kann einfach nicht bei dir ufänken mir okay guten Droh zu neen. Wéi kommen ech hei raus? Virun allem wann een, dat spillt natierlech och eng Roll, je nodeem wéi wäit een huet missen fueren, sech fortbeweegen fir deen Date. Deemools hunn ech missen, ech mengen ech war bal eng Stonn ënnerwee, awer da fiers de net no enger Véirelstonn erëm heem esou, ne? Nee. Mee déi Angscht déi ech hunn, datt dat einfach op Dauer extrem frustrant ass. Ähm, ass e bësse bestätegt ginn duerch en Artikel, op deen ech ähm, de Moien ähm, gestouss sinn, vun The Outline iwwer esou Matchmaking-Entreprisen, wou Leit bezuelen a sech dann dann an e Register opgeholl ginn an da musse ganz vill Froe beäntweren an da déi Firma fir ee kuckt, ähm, ween vun hire anere Clienten am beschten zu engem passt. Ja. An dat dann esou begleet. An an deem Artikel ass et och, sinn och Zuelen genannt ginn zu, ähm, déi si wahrscheinlech selwer, also déi déi Outline wahrscheinlech selwer erhuewen huet, zu ähm, wéi glécklech oder onglécklech Leit, déi Dating-Apps benotzen, am Verglach zu Singele sinn, déi dat net benotzen. An? An. Duebel sou vill Leit, déi Dating-Apps benotzen, sinn onglécklech oder sinn einfach duebel sou heefeg onglécklech. Dann ass halt d'Fro firwat se onglécklech sinn. Jo, natierlech ass d'Fro, dat gëtt och am Artikel gesot, si se op Dating-Apps, well se sech eleng fillen? Ech mengen, et war net onglécklech sinn, mee et war sech eleng fillen. An jo, do ass eben d'Fro, si se op Dating-Apps, well se sech eleng fillen oder fille se sech, also gëtt dat Gefill,

mierks am reale Liewen léiers de iergendwéi kee kennen an dann gees de op Tinder an dann hues de fir d'éischt emol, ech weess net, 10 Matches a fänks u mat Leit ze schreiwen an trëffs dech e bëssen an hues awer e puer gutt Owenter, kann dat och däi Selbstvertraue stäerken, dass de mierks et ginn awer Leit déi Interesse hunn an et huet einfach tëscht eis net funktionéiert, während. Wanns de am Fong zefridde bass a just nach géings e bësse, keng Ahnung, méi Leit kenneléieren oder eng oppe Bezéiung hues oder ech weess et net, einfach mol wëlls eng Dating App ausprobéieren an dann hues de einfach keng Matches, dat ass engem Kolleeg vu mir elo d'lescht Woch geschitt, dat ass ultra veronsécherend, well et ass esou d'Fro esou firwat hunn ech da keng Matches. Mhm. Mee ech menge generell hänkt et einfach och vun, vun de Leit of. Éischtens vun denger Perséinlechkeet an och vun dengen Erwaardungen un esou eppes. Ja. Also ech mengen, et gi Leit, déi gi gutt domadder eens, ähm, datt se op vill Dates ginn, déi zwar angenehm waren, mee néierens hiféieren. An aner Leit ginn iwwerhaapt net domadder Mhm. Ja. eens. Esou. Ja, ja. Tessy, wat, wat ass da lo en Date? Dat ass eng gutt Fro. Ähm, Mhm. Mir hate gëschter e bëssen driwwer geschwat an dunn hunn ech meng Astellung dozou gesot, an zwar datt et fir mech offiziell eréischt dann en Date ass, wann déi zwee Leit, déi sech treffen, et am Virfeld als Date definéiert hunn oder wärend se sech gesinn. Also ech mengen, et ka sech jo och erginn, datt ee sech als Kolleegen trëfft an dann wärend. deem Owend zum Beispill doriwwer schwätzt, dass Dass et en Date dat ass. eigentlech méi ass. Jo, dat gesinn ech net esou. Ech menge vu ganz man Leit, mat deenen ech geschwat hunn, ass et d'Erfarung, dass de der virdrun ausgemeet hues oder wärenddessen driwwer schwätz, oh, dat hei ass elo en Date. An och wann s de et vläicht Date nenns, well s de dech, ech weess net, iwwer Tinder getraff hues, ass et net kloer, ob et esou déi Aart vu Treffen ass, wou eng sexuell oder romantesch Komponent derbäi ass. Ech mengen, datt et a menger Erfarung oft réischt wärenddeems oder dono sou kloer gëtt och, ob et fir mech selwer en Date war oder net, an een da vläicht bei engem zweeten Treffen oder engem drëtten oder véierten Treffen oder e Joer méi spéit driwwer schwätzt, ob een elo d'Gefill hat, dat hat sech iergendwéi wéi en Date ugefillt oder net. Also Jo, ech hunn eng ganz aner Erugehensweis, well fir mech, wann een dat scho sou am Gefill huet, da firwat net der anerer Persoun et soen, sou fir datt einfach een op der selwechter Ebene einfach ass, wann ee sech trëfft. Bon, dat ass eng ideal Situatioun, ech hat dat perséinlech nach ni, ne. Ech schwätz, also dat ass wierklech d'Ideal, datt een, datt een denkt, okay, do kéint eppes sinn, komm mer gesinn eis. An dann, Gesäit een sech puer mol an dann mierkt een entweder, jo, mir wëllen deem nogoen, do ass eppes, oder neen, do ass näischt, oder eng Persoun ass interesséiert, déi aner net, wat d'Saach och besiegelt. Dat ass zimlech éierlech, mä ech kenne wéineg Leit, déi dat effektiv esou maachen. Déi meescht Leit, mat deenen ech geschwat hunn, an dat ass och, mengen ech, wéi ech et oft maache, wann et net vu vir eran oder wärenddeems kloer gëtt, Well wann s de mega vill matenee flirts an dann iergendwéi am Raum steet, dass de knutsche wëlls oder esou, mengen ech ass et relativ offensichtlech. Mee wann s de dech getraff hues an du mierks dono esou, hm, du wäers interesséiert u méi, dann ass mengen ech éischter eng Strategie no eng Kéier ze schreiwen an ze soen, hey, et war mega schéin, nanana, an esou e bëssen och op den Ënnertoun ze kucken, deen an deenen Noriichten ass. An dann, wann s de d'Gefill hues, dass déi aner Persoun och vläicht dat Interesse huet, dat bei engem nächsten Treffen unzeschwätzen. Just, meng Erfahrung ass et net, dass scho virdrun gesettelt ass oder währenddeems gesettelt gëtt oft, dass dat en Date ass, mee dass vill Leit a mengem Ëmfeld ëmmer schwätzen, dass se en Treffen haten a si guer net wëssen, oh, war dat elo en Date, war dat keen Date, war dat fir déi aner Persoun en Date, wéi fannen ech eraus, ob et en Date war oder net sou, also ob do dat Interesse do ass. Do suggéréieren ech eben d'Strategie fir driwwer ze schwätzen. Wat eng mega gutt Strategie ass. Ech soen ech also ech schwätze net driwwer wéi et ass oder wat meeschtens de Fall ass mir einfach. Ah okay do hunn ech dech nämlech mëssverstanen. Wéi een et kann kloer maachen, wéini een en Date wëll an wat wéi eng verschidde Forme vun Dates et kann ginn. Ech war och schon Saachen, also heiansdo mol eppes drénke mat enger Frëndin un där ech interesséiert war an ech hunn et fir mech als Date a mengem Kapp bezeechent ouni dass dat offiziell sou ausgeschwat war. Dat ass nach eng Kéier, jo dat ass dann einfach fir et, fir et ze labelen, sou ze soen, Treffen, dat ass en Date, well ech sinn interesséiert An hihi, déi aner Persoun weess dat guer net, dass si grad op en Date kënnt mat mir. Also boah, dat war, do war ech och nach méi jonk, wéi ech esou Iwwerleeungen hat. Mee jo, meeschtens ass et eben net esou ausgeschwat, wéi s du eben och sees. Jo, woubäi ech mer da widderschwätzen, well da géing ech, also esou, wann a mengem Kapp en Date ass, well ech un der anerer Persoun interesséiert sinn, a si dat awer net weess an ech och mierken, dass do vläicht keen Interesse vun hirer Säit do ass, ass et fir mech iergendwéi keen Date méi. Mee anerersäits ass dat jo d'Problematik, dass se net weess, wat am Kapp vun der anerer Persoun virgeet esou, weess de. Jo, ech mengen den Ënnerscheed zwëschen, ech mengen den Ënnerscheed zwëschen denger Usiicht vun Dates a menger ass einfach, fir mech muss et offiziell sou kategoriséiert gi sinn vun vun allen Involvéierten a fir dech ass et méi sou de Genre vun vun Treffen a wéi d'Leit sech fille wa se op deem Treffe sinn. Absolut. Mee dat ass fir mech, also ech fannen dat net Sou ideal einfach well sou vill Saachen onens geschwat gëtt sinn an alles vill méi onkomplizéiert wier wann Leit méi giffen soen wat se wëllen oder net wëllen. Hm absolut jo. Also ech mengen wann ech d'Gefill hunn eng Persoun ass un mir interesséiert an ech sinn net un hir interesséiert dann schwätzen ech dat normalerweis un. Fir et kloer ze maachen, dat hei ass fir mech just eng platonesch Frëndschaft, wat bëssen lusch ass, sou dass dass net. Déi üblech Konversatioun, déi ee sou huet mat Kolleegen. Mee laangfristeg gesinn, mécht et d'Saachen einfach vill, vill méi einfach. Jo, ech sinn op jidde Fall denger Meenung. Et géing d'Saache vill méi einfach maachen, wa mer méi oppe géingen doriwwer schwätzen an net esou Angscht hätte virun der Awkwardness. Mee ech fannen trotzdem mega schwéier erauszefannen wat een dann wëll, well ma heiansdo hues de sou Treffen wou s de der et scho virstelle kéints awer wou et net sou ass sou oh jo ech wëll onbedéngt elo eppes mat där anerer Persoun ufänken a wou s de vläicht och doduerch dass déi aner Persoun interesséiert ass sou et méi schwéier ass anzeschätzen ob s de dat selwer wierklech wëlls. Weess de wat ech mengen? Also ass heiansdo guer net esou einfach erauszefannen. Yep, dofir sinn Dates do. Also ech mengen dat ass meng Definitioun vun Date, dass de als éischt mol probéiers erauszefannen, wat wëll ech iwwerhaapt sou. Mm. Entweder Zäit hëls fir déi Persoun kennen ze léieren als yeah. éischt mol, well ech mengen heiansdo huet ee sou eng Virahnung, dass dat kéint eppes ginn, mee et kennt een dee Mënsch einfach nach net gutt genuch oder kann een seng eegen emotional Reaktioun nach net gutt genuch aschätzen, fir iergendeppes mat Sécherheet kënnen ze soen. Jo, et ass och, also ech hunn elo wéini dräi oder véier Dates gehat mat enger Persoun. Am Ufank hunn ech geduecht, ech géing hatt Schonn och sympathesch fannen, mee net esou mega interessant. An dann huet sech erausgestallt, dass, keng Ahnung, hatt e mega coole Sënn fir Humor huet a mir déck gutt eens ginn a mir déck gutt kënne Gespréicher féieren. An iergendwann hu mer et dann och gepackt ze knutschen an och dat funktionéiert mega gutt. An dunn hate mer elo viru kuerzem Sex mateneen an et war esou mega. Oninteressant. An dat fannen ech och mega schwéier dann erauszefannen an deem Datingprozess, wat genau wëlls de vun enger Persoun. Ech hunn d'Gefill, bei Dating ass och oft sou déi hannendrun déi Iwwerleeung vun, et gëtt eng ganz kloer Offolg wéi dat quasi ofleeft, nämlech dass de dech trëffs an da verstees de dech gutt an dann beréiers de dech vläicht, keng Anung, un den Äerm oder um Knéi an iergendwann eng Kéier Kuss de dech oder freet eng Persoun, ob se dech ka kussen an da knutscht se an dann, keng Ahnung. An ech hunn d'Gefill, dass also sou déi Geschichten quasi, wéi dat ofleeft, schonn relativ fest awer an eisem Kapp dra sinn. Also, keng Ahnung, duerch iergendwelch Filmer, déi s de gesäis, mee awer och einfach duerch wéi aner Leit an dengem Ëmfeld daten, weess de? Jo, mee ech fannen, dat muss jidderee fir sech selwer kucken an ech mengen, et hänkt jo och vill vun der Längt vun den Dates of, mm. vun der Intensitéit, vun der Frequenz, also ähm, wéi schnell se hannerdenee waren. Also ich mengen keng Ahnung, ich mengen net, dass et do irgendwelch ähm, objektiv äh, festlebar Regelen gëtt, wéini een wat soll machen, well Jo, also ech fannen et geféierlech soubal een sech esou era beweegt, also et gëtt jo och oft an an Filmer oder Serien gëtt et esou duergestallt wéi jo wéi s du sees wat och dann Leit am richtege Liewe reproduzéieren, wat mega erschreckend ass wann se soen jo wann s du net innerhalb vun deenen éischten 3 Dates dat gemaach hues dann dat bedeit guer näischt Guddes, also an da kënnt et näischt fir längerfristeg, mee wann deng Relatioun also. Jiddereen muss dat fir sech selwer decidéieren an sech net ënner Drock setze loosse grad vu sou Normen an Konventiounen an. Also ech versti schonn wann s de wierklech un enger Persoun interesséiert bass an déi Persoun och un dir an een och u Kierperkontakt interesséiert ass, datt et dann mat der Zäit luucht gëtt wann et dann ni stattfënnt, well dann bass de sou, okay Also ech hat et schon, dass ech mech da gefrot hun, okay, mee ass déi aner Persoun da wierklech dorun interesséiert, well wou ech, wann ech d'Gefill hat, ech probéieren et heiansdo ze initiéieren, mee déi aner Persoun initiéiert et zum Beispill ni vu sech aus. Also dat sinn ëmmer esou Saachen an da muss een driwwer schwätzen mat där Persoun, giff ech soen, wann een d'Gefill huet, jo, et ass een op enger ganz anerem, op engem ganz anere Level ass vu Bedürfnis, verschidde Saachen ze maachen. Mhm. Ja, ja. Ja, absolut. An dobäi, also et gi jo dausend Grënn, firwat een net mat engem wëll Sex hunn, sou, oder net innerhalb vun den éischte Méint oder sou, oder datt ee sech, keng Anung, esou ënner Drock gesat fillt, datt dat vläicht esou ofturnend ass, datt et dann net funktionéiert, well s de d'Gefill hues, dat muss elo passéieren quasi. Jo. Oder wann een d'Initiativ net ergräift, dat muss jo och net heeschen, datt een et net wëll, mee datt een einfach léiwer huet, déi aner Persoun ergräift d'Initiativ. Mee Ja. doriwwer kann ee jo och schwätzen. Wann Ja, ee ja. mir seet, ech fille mech onsécher, well ech net genau weess, wéini s de Loscht drop hues, ech fille mech méi wuel derbäi, wann s du et initiéiers, wann d'Dir no dono ass, Jo, et ass e bëssen enttäuschend dee Moment, also well, keng Anung, et fillt sech och gutt un, wann déi aner Persoun hei esou d'Initiativ ergräift. Mee dat doriwwer ze kommunizéieren ass awer scho mol en éischte Schrëtt, fir dohinner ze kommen. Ech mengen, wat ech virdru gemengt hu mat et am Virfeld kloer maachen, wann ee just Wann ee sech emol wëll erausfannen, ob do kéint méi sinn, ech mengen, dat ass fir mech esou e bëssen e Schutzmechanismus, well ech mer konkret esou eng Situatioun virstellen, wou een zum Beispill mat enger Persoun befrënnt ass an déi Persoun an enger Partnerschaft ass oder ee selwer och an enger Partnerschaft ass an, een sech mat där Frëndin gutt versteet, mee jo wéi gesot, dass eben d'Situatioun ass kloer, well monogam Ja. Partnerschafte jeeweils do sinn. An dann ass ee bemol, si bemol déi béid Persoune Single. Mhm. Sou. An da sinn awer scho säit Jore befrënnt. A wann ech dann, also ech giff mech komesch fillen, dann hinzegoen an déi Persoun einfach da, soubal se Single ass, ze froen, Wëlls du mat mer op en Date goen? ähm, an iergendswéi hätt ech dann schonn D'Bedürfnis fir kloer ze maachen, ech hu lo net déi lescht Méint oder Joren drop gewaart, dass de endlech Single bass, fir dech dat ze froen, mee mir kennen eis scho sou laang an ech hunn am Gefill, et kéint funktionéieren, eng Bezéiung tëscht eis kéint funktionéieren, mee ech si mer nach net sécher an ech wär drun interesséiert, dat erauszefanne mat dir. Jo, Jo, an och wann et net funktionéiert, kanns de jo vun daten zréckgoen zu net daten. Dann ass Voilà. et natierlech d'Fro, wéi gutt war deng Frëndschaft virdrun a mécht et et vläicht awkward. Yep, dat ass ëmmer d'Gefor. Mee ech kennen och Leit, déi befrënnt sinn, déi gesot hunn, jo, bon, mir hunn iergendwann eng Kéier e puer Méint laang gedate an hunn elo mar erausfonnt, am Fong passt et net esou gutt a lo si mer erëm weider befrënnt. Also ech denke schonn, dass dat och ka passéieren. Ja. Vläicht brauchs du dono eng kleng Paus vuneneen, Ja. mee ähm, je nodeems wéi engs de virdru waars, mengen ech, mécht et net net onbedéngt eppes futti, ausser du gees am Sträit auserneen oder et geschitt iergendeppes, wat net cool ass, dann ass natierlech nach eng keng aner Saach. Mee dat kann och besche geschéien, wann s du befrënnt bass. Am also dovun ofgesinn, hm, wat ech mech nach froen, wa mer esou iwwer Dating schwätzen, ass, wéi ass et, wann s de méi wéi eng Persoun gläichzäiteg dates, oder ufänks ze daten, well an esou enger monogamer Virstellung ass et jo éischter esou en Dénge vun, du fänks vläit un méi Leit ze daten an iergendwann eng Kéier entscheeds de dech fir déi Bescht quasi an da muss de deenen aneren och net dovun erzielen, mee dat ass jo awer. oft net wéi d'Liewensrealitéit ausgesäit. An do fannen ech et zum Beispill mega schwéier ofzeweien, ab wéini ass en Date esou wichteg, datt ech dem vun anere Leit zielen oder wéi initiéieren ech dat Gespréich, ob mer iwwer aner Leit schwätzen, déi mer och daten oder wéi initiéieren ech d'Gespréich, datt mir elo eis exklusiv daten oder droppen ech heiansdo och Saachen aus sou vergaangenen Bezéiungs oder Dating Erfarungen einfach esou fir mol ze kucke wéi déi aner Persoun drop reagéiert an ähm, ja dat fand och gonne so einfach. Mhm. Ech mengen de muss dat hängt och rëm vu Persoun zu Persoun of. Ähm, ech mengen dass een net verpflicht ähm, enger Persoun mat där een eemol op en Date geet där schon direkt en mhm. äh, ze soen wat ee soss nach mëcht an ob, ob ee soss nach op Dates geet. Also ech fannen, ja. dat ass wierklech wierklech ze vill verlangt. Ja. Mee ab engem gewëssene Level vun, vun ja, Intimitéit an so weider. Mhm. Ähm, also ich mengen dat kreiert jo eng Distanz wann du einfach so etwas vun engem Mënsch wäsch hals ja. dems du wëlls nokommen äh, dofir soll den net schon mengglisch iergendswann uschwätzen, mee wéini deen Zäitpunkt ass, dat hänkt vu Fall zu Fall of. Jo. Also ech denken, ech géing och bei engem éischten Date, wann déi Persoun mech freet, wéi meng Bezéiungs an Datingsituatioun ausgesäit, zielen, wéi. bei mir so ass mhm. ähm, ja, weil virun allem wann den net monogam ass dat das ja war ja. mega wichtig dass die dass die Person den Date ja. dat wees weil das ja da das fand ich ein mega mega schwerer Diskussion zu feieren weil wann ich mat leider bin Date gemischten hun schon an Menge ähm, Beschreibung stohlen dass ich net monogam sinn dat hecht leist wirst du schon ab was sich erstellen mir onenke dann aufzuklären hu man ähnlich vierstellungen aber an die einer person vielleicht monogam Virstellungen huet, ass et fir mech och éischter e Grond fir ze soen, ok mir kënnen elo e bëssen daten, mee dann och ofzeklären, ass dat fir dech eng Méiglechkeet, well ech wëll, also ech sichen net no enger monogamer Bezéiung. An dat kann och e fir mech e Grond sinn einfach no deem zweeten, drëtten Date ze soen, dann treffe mer eis léiwer net méi, well ech wëll mech net op eng Persoun aloossen, déi sech dono eng monogam Bezéiung mat mer wënscht, well dat ass näischt wat ech ka ginn. Oder ech Verstinn och wa Leit dann soen, nee ech sichen no enger monogamer Bezéiung an dat ass näischt fir mech an dat dann e Grond ass fir net weider ze daten, och wann een sech gutt versteet. Yep. Domat wiere mer erëm bei menger bei mengem Pragmatismus, äh, wat een éischter Saache kläert, wat besser, Ja. mee et ass wierklech net einfach. Ja. Ja, ja. Et ass och net einfach der anerer Persoun ähm, also wann een einfach so river könnt aller ich gehe ganz pragmatisch dahin ich will keine Zeit mit dir verschwenden ich will einfach die Sache lo geklärt für dass ja. ich weiß äh, ob ich dich will weiter gesehen oder nicht ja ja das das hart an du könnt da drin an, an spiel das sind frustrant das weil muss ihn schon aber entdeckt fall hun für für all die Sachen auch ähm, och Zeréckweisungen an so weiter mm. fir dat aushalen ze kënnen. Mm. So. Oder Informatiounen, déi du vlächt net wëlls héieren. Ja. Ech hat schon en äh, weird Tinder-Date gehat, dat ech ëmmer mol rëm getraff hunn, so emol am Mount. An mir schon iwwer so aner Dates an se so geschwaart. Mee so eng vun den wichtigsten Persounen, déi zu deenen ech grad eng Bezéiung hunn, ass iergendwéi ni opkomm. A wann s de dech dann esou iwwer e puer Méint laang trëffs, iergendwann enker ass de Moment verpass, wou een dat kann zielen, ouni datt et awkward ass, datt een dat nach net gezielt huet. Sou. Ja. Also, sou, et ass och mega schwéier ofzeweien, wéini zielen ech déi Saachen a wéini maachen ech vläicht eppes futti, andeem ech ze vill straight forward a pragmatesch einfach sinn, dat ass d'Situatioun an sou, an da vläicht d'Leit ofschrécken. Du hues mech leider, muss ech soen, net. Net dovunner iwwerzeegt, dass de do en Tinder-Profil mëss. Ja, oder Dates generell. Fuck. Jo, dat ass blöd, well dat hat ech jo am Fong vir. Mee ech wëll der och net virenthalen, dass et, also dat sinn esou natierlech déi schwiereg Momenter. All déi schéi Momenter, iwwert déi hu mer natierlech elo net geschwat. Also wann s de stonnelaang mega cool Gespréicher hues a mierks vun Date zu Date, verännert sech iergendeppes an du fënns e bësse méi eraus, wat s du un der Persoun cool fënns a wat net an esou. Also et ass och einfach e mega spannende Prozess an ech hunn an deem Prozess och einfach mega vill iwwert mech selwer geléiert, also wat ech mir erwaarde vun enger Bezéiung oder vun enger Bezéiungspersoun, wéi ech Bezéiunge wëll gestalten, wéi ech kann iwwer Saache kommunizéieren an esou. Also ech hunn bei all Date, och wann ech déi Persoun dono net méi erëmgetraff hunn, iergendeppes geléiert iwwer mech selwer oder iwwert D'Liewen u sech. Also et kléngt mega, kléngt mega blöd, mä also ech fannen dat ass op jidde Fall ee wichtegen Uräiz. An och fir esou e bëssen aus denger Komfortzon erauszekommen an ze kucken, mat all Leit entsti jo awer e bëssen eng aner Aart vu Gespréicher an bass de e bëssen anescht. An och einfach ze woen, dee Risiko anzegoen, datt de vläicht Zäit investéiers an do no näischt draus gëtt.